No be small wahala don dey for our country my correct people. The value of the Nigerian naira don drop the kind drop wey never happen before for the history of the country finance. For black market on Thursday be 15 February 2024, the exchange rate drop to around 1,600 while the official rate na 1,517. Before I give una the full koko my correct person, I wan welcome una back again to Anointed Lady TV. But inside this channel, we dey like give on our ogbonge and legitimate news wey dey happen for inside we our country Nigeria. So if you never subscribe to the channel, abeg make you try subscribe and put on the notification bell so that as we dey bring the news my correct person, you dey get the update sharp sharp. And abeg try dey share our videos to your family and friend. Share and give them, make them too dey know wetin dey sup for inside this our beloved country Nigeria. Back to the koko of the hour, my correct person. No be small thing wey don happen for inside our Nigerian currency. Dis kain free fall don make di life of di kontri pipo dey miserable plus e kon cause serious confusion for business pipo wey no sure weda dem go fit survive for dis kain expensive price for dollars. Even though di naira don dey experience plenty kasala since di last govment wey hand over power for May twenty twenty three, e enta anoda gbege di following month afta di handover. For June 2023, di Central Bank of Nigeria be CBN, e come begin implement di policy of unification for di naira, wey earn di top bank over di foreign exchange market. Since den, na only market forces or market activities fit to determine di value of di dollar to naira. But dis policy get k-leg based on say some kain tins bin no dey help di economy to support di policy. Finance expert wey be Victor Aluyi wey be ogbonge Nigeria investment analyst, he say this kind fall wey the naira don fall so eh, e no show the true value of the naira. He say the main wahala wey dey cause the high price of dollar na sake of say the government unification of the naira policy dey face big challenge because the economy no dey get the dollar wey e need. to implement am. He say our country Nigeria dey run on economy wey get very very high demand for dollar as e dey import almost everything enter the country but e no dey do enough export to make the amount of dollar wey im people and the businesses dey need. Aliyu say this unification of the naira policy wey don dey run for the last six months say e carry plenty palava follow body. He say the first palava be say People no just trust the policy at all and that na why more and more people dey buy the dollar even with the expensive price because dem believe say dem go make money as speculators. The Nigerian investment expert come add say this CBN policy say e no clear at all. Based on say the bank no dey give any information so people no too understand wetin dey occur and this na also why speculators dey take advantage of the situation. E also get businessmen wey dey speculate not because dem wan change the money when the naira fall, but na because dem no sure wetin go happen when dem don go buy dollar like in the next two months. The second problem with the unification of the naira be say, as government begin implement this unification of naira, the policy come open fowl yansh and people come dey see say the level of scarcity of dollar e high no be small. According to Aluyima correct people, im say di signal wey dem give be say things tight for di CBN. You no fit unify di naira just by talk. In fact, di koko be say once you wan unify di naira you must get dollar to support dat unification policy. If you no get dollar to back am up, den nothing go happen. Di real challenge be say we no get dollar to back am up. Di demand plenty but no dollar to back am up. Dat na why di value of di naira continue to dey fall against di dollar. As if dat one no dey enough, on 23 january cbn kuku come adjust di price of di dollar lower and e come make di naira come dey weak dis one come cause di number three palava for di unification of di naira dollar price come fall yakata afta cbn governor wey be olayemi cardoso announce on wednesday say di top bank dey try increase liquidity of di amount of di cash flow for di foreign exchange market one forex analyst wey be kyle chapman im come dey tell tori pipo say di kain free fall wey di naira dey fall so, e don e don become constant mata wey dey repeat imsef evri time and evri time. Chapman come still tok, im say di more e dey fall, na di less investment abi investors go enta our kontri, Nigeria. No be small tin my correct pipo. Aluyi say im believe say sometin go happun soon to change di direction wey di naira rate dey go right now. Aside from dis, im say di goment must to increase di dollar supply for di economy. di goment fit do by increasing how much e dey make from crude oil by increasing production. Chapman agree wit Aluyi as im say di official naira rate dey nearly go jam di black market because CBN neva fit clear all di outstanding amounts wey e dey owe for di forward deals sake of di shortage of dollar. Denny say goment need to increase interest rates so dat dem go fit attract foreign investors. Aliyu say wen interest rates dey high, e go increase foreign money and dis go fit increase di foreign money wey dey government hand and e come add say although dis one no be permanent arrangement but at least e go help government manage di fund. Meanwhile di Central Bank of Nigeria (CBN) e don tell international oil companies say make dem no pay hundred percent repatriation foreign exchange proceeds to dia mother companies wey dey overseas at once. CBN say international oil companies fit repatriate fifty percent of dia proceeds first den dem fit pay di oda half afta ninety days. Na on Wednesday fourteen February twenty twenty four, di Director of Trade and Exchange Department of di bank Hassan Mahmoud tok dis one for circular. CBN say dem don observe say proceeds of crude oil exports from international oil companies wey dey operate for Nigeria dey later transfer am go offshore to fund dia parent accounts of di international oil companies. They can't describe this one as cash pooling. According to how the CBN take talk am, my correct people, he say e dey impact on the liquidity for the domestic foreign exchange market. He say in line with the ongoing reforms for foreign exchange market, say e dey necessary to take measures to address this trend. Consequently, the CBN come direct say banks dey allowed to pool cash on behalf of the IOCs, wey be international oil companies, subject to a maximum of 50 percent of the repatriated export proceeds for di first instance, di balance of 50 percent dem fit repatriate am afta 90 days from di rate of inflow of export proceeds. And dat one my correct pipo na how di CBN take yarn. As e don be like dis now, food, electronics and all kind of things for inside our country Nigeria, e just dey increase for price sake of say di foreign exchange e no balance at all. Sharparly sharparly my correct pipo make I give una di history of di dollar to naira rate. For inside di year 2013, one dollar dey equals to one hundred and fifty-seven point twenty-seven naira then the next year wey be twenty fourteen e come increase to one hundred and sixty-nine point sixty-eight naira then for inside twenty fifteen my correct people e come become one hundred and ninety-six point ninety-nine naira inside the year twenty sixteen e come become three hundred and five point twenty-two naira.

na about one thousand six hundred naira how you see the matter my correct people. crazy things dey happen for inside this our country nigeria my correct person this na the koko i bring come on a table for the hour no forget this na anointed lady tv we dey like bring on ogbonge and legitimate news wey dey happen for inside we country nigeria so if you never subscribe to the channel make you try subscribe and put on the notification bell so that as we dey bring the update my correct person you dey get am for your phone or wherever you get am from sharp sharp and abeg try dey share our videos to your family and friends make dem too dey know wetin dey sup for inside we country nigeria i dey bring another update for you my correct person just click the next video.